Essalawmaleýkim ildeşler! Ine şu gün Eýran boýunça soňky habarlar. Birinji aýtmaly zat ildeşler bilýän bolsaňyz geçen hepde şu Amerikanyň hökümeti bilen Eýranyň hökümetiniň arasynda parahatçylyk boýunça gürrüňler geçirilýär diýip habar çykdy. Ýöne ol gürrüňler Eýran tarapyndan ýok diýlip jogap berildi. Näme üçin? Şu Eýranyň hökümetiniň aýtmagyna görä olar Amerikanyň hökümetine ynananok. Näme üçin? Şol indi parahatçylyk gürrüňi gidip durka, Eýranyň töweregindäki Amerikanyň esgerleriniň sany köpeltmegini dowam etýär. Onda diýmek Eýranyň hökümeti şo pikir edýär, mümkin Amerika şo parahatçylyk wagtyny ulanyp, esgerleri üýşürer-de, şo Eýranyň topragyna esger salmak ahmal. Onsoň ikinji habar we örän wajyp habar ýerleşýär. Sebäbi şu Eýran urşunda kän bir üns berilmeýän ýurt bizde Liwan bar. Emma Liwana seretseň illeşler şu wagt şu Yzraýyl hökümetiniň aýtmagyna görä indi olar şu geçen hepde, geçen hepde Liwana öz goşunlaryny salmagyny başlady. Şu ondan soň şu Yzraýylyň hökümeti näme planlaşdyrýar? Liwanyň içine otuz kilometr golaý Yzraýyl şu şo ýeri saklar we Ysraýylyň aýtmagyna görä, şo otuz kilometr Liwan bilen Ysraýylyň arasynda bufer zona bolar. Onsoň şu indi Ysraýylyň Liwana goşun salmagynyň iň esasy sebäbi, ildeşler bilýän bolsaňyz, Liwanyň içinde Hezbollah diýip bir topar bar. Onsoň Hezbollah topar olary illeşdiler, Liwanyň hökümetde ýok. Olar şu Liwandaky şialar tarapyndan gurlan bir gurama, onsoň ol guramada Tenebura syýasy bölegi bar, ondan soň ikinji şo guramada harby ýaragly bölegi bar. Onda diýmek pikir ediň illeşdiler. Häzir Liwanda olaň öz harby goşunlary bar, ondan soň Hezbolla ulan we harby goşunlar bar. Pikir ediň, bir ýurtda iki sany goşun. Onsoň, indi Yzraýylyň esasy maksady şol Hezbollany ýok etmek. Şoň üçin indi näme Liwanda goşun salyp başladylar. Ondan soň ildeşler şoňa degişli ýene näme? Indi Liwanyň hökümeti şo Hezbollany, Hezbolla toparyny bikanun diýip yglan etdi. Onsoň şoňa degişli indi Eýranyň hökümeti Hezbollany goldaýandygy sebäpli Liwandaky Eýranyň ilçihanasynam Liwandan kowdy. Ýöne ildeşler bilşiňiz ýaly Hezbollada olarda ýaragly goşun bar. Onsoň haçanda Liwanyň hökümeti şolary indi näme bikanun edip tutjak bolanda olaram indi şu Liwanyň hökübidene garşydaşlyk görkezip. bilýär. Ondan soň indi iň soňky we wajyp habarlaň biri Ileşler arada bir habar çykdy näme şu Amerikanyň kongresinde işlän adamlaň habar serişdelerine aýtmagyna görä şu Amerika hökümetiniň Eýrana goşun salaýmak mümkinçiligi gaty uly ondan soň ýöne olaň aýtmagyna görä şu indi Amerikan goşunlary tutuş Eýrany basyp almakçy däl. Näme üçin? Sebäbi şu wagtky Eýranyň töweregindäki esgerleriň sany oňa ýeterlik däl. Tersine, amerikan hökümeti şu Hürmüz bogazyny açmak üçin Eýranyň töweregindäki mümkin adalary ýa-da şu ýakyn bolan Bandar Abbas şäherini, zadyny basyp alar, onsoň Hürmüz bogazyny açar we ikinji Mümkin şu amerikan goşuny Eýranyň has içine girer we şu atom bombasyny ýasamak üçin gerek bolan uran diýip bir material bar, mümkin şu uran materialyny alyp gaçmaga synanyşmaklaram ahmal. Onsoň indi Eýran tarapa geçsek ildeşler, şu geçen hepde parahatçylyk hakynda gürrüň çykanda Eýran tarapy Amerika täze talap goýdy. Näme talap? Birinji we örän wajyp talap. Illeçden şo uruşdan soň indi tutuş Amerika birinji, ondan soň tutuş dünýä Eýran hökümetine şo Hürmüz bogazyny geçirmeli. Beýle diýmek, haçanda Hürmüz bogazyndan şo halkara gämiler geçjek bolanda, olar Eýran hökümetine pul tölemeli. Öň illeçler şo Hürmüz bogazy indi Näme halkara bolsa, şu uruşdan soň eýranlar ony indi şo Eýranyň adyna geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ikinji örän wajyp, Eýran hökümeti şu Amerikan hökümetine şu arap ýurtlaryndaky we Eýranyň töweregindäki hemme Amerikanyň harby bazalaryny aýyrmaly. Ondan soňra Amerika we Ýewropa ýurtlary Eýrana goýan garşy sanksiýalary aýyrmaly. we iň soňky şu uruş döwründe Eýranyň çeken ýitgileri Amerika tarapyndan tölenmeli.